Selamat malam begulai ngaku ini maning.

Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita seringkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Nyadi baka ke malam tu ucho ini bisi ngemai ke bala ucho siti jerita tang ke sekali tu ukai ini nyerita ke ucho tang meh aya tu empu. Jerita aya kitai tu dipedua iya ba WhatsApp ini ngena chara voice message sau lalu ditambai kini ba ruai kitai ditu uchu. Nyadi nama menua udah di lalai kini magai angau. Beh, aram kitai mending ke iya. Baka ni ku jerita aya tu. Uji dinga ke kita uchu.
Bukanlah kemahai aku madah ngagai dai aku akan ngungsi meh cerita. Ke tau cerita nya aaa maya tu kaban ku niki ke Kuching laban ku mai kago. Utai nya nyadi taun dua ribu enam belas aaa dua puluh ari bulan empat utai nya nyadi. Benung. Menoh aga pan beneo maya nya bau start ngaga jalai pan beneo nyadi tuai a lemai nya lemai ahi minggu eh lemai asa iya meh lemai ahi minggu tuai bejalai ha sibu ha sibu ke kuching lasu tu ke tuai tubu dua aja ngemai ka go. Lama ku udah ba kago nya bisi setahun lebih ku udah kerja dia maya nya. Nyadi enda siku udah salah soo tua bejalai lemai nya. Ai nyadi enda bejalai ga laban siku udah ahi bejalai enda deh muka aku minta tuka uhai a. Maya ku nuhun ahi umai a ba. Ya menyuka tai ba store kami ba sibu dia ba Jalai Alan ba sibu dia store. Asai ke bisi meda puheng aku. Bansa Luhi enggau ku Luhi Luhi enggau ku Paking nya. Enda agei ku ibuh tak ati ku deh enda nyamai. Kaban ku nya empai datai. Kaban ku nya udah pakan ngumit udah pakan begulai enggau aku. Jalai tuai iya. Ba ti ku udah enda nyamai bejalai, bejalai bejalai bejalai tuwa iya. Nyadi datai ba nyuka datai ba simpang lok buan tu laba ahi ku ujan, ujan meh mesi. Enda gak nyalau bangat tau meh mesi. Aku datai ba simpang lok buan tu maya nya kurang ke lebih pukul sepuluh asai. Maya nya meh asai pukul sepuluh tuwa mansa simpang lok buan tu. Peda aku iya, aku senang ka ku deh iba. Aku ke deh iba, iya ke duduk tisi nya laban iya kelinda ke duduk tisi nya. Bisi meda uhai bejalai. Selo bus, selo bus ku iya ngenu aku. Kasih enda peda deh indu nya ku iya. Ngemai anek iya ngelaba ujan ku iya ngenu aku. Ni indu ku aku, ni uhai ku aku. Panchak ngena sekula ai. Semadi semadi aku ngetu bah ku tepeda ke indu nya ba depan lori ke tisi lori ku dia indu ngemai anak iya nya. Iya agei ujan mesai mesai ngena baju ngena baju mireh tanchok warna chelum nyadi anak iya tu ngena tanchok taja enda ba baju bahap iya eh sandik iya tu anak iya sandik ngena puak puak menyandi iya nya. Sepiak jahi ami gai baku tusu. Uh, baku mutu tusu ti peda aku tiga iti uh, tusu anak ya tusu dunjung kita nya eh, eh cap dunjung nya ai plus anak siti peda aku ba baku nya nuhun kaban ko nya nuhun ti ko kong ana nanya kini ke bedahat malam ketu baku kasih meda ya Nun, kaban ko nya. Bandar ko iya. Udah ko niki bahu kaban ko nya. Bos ko iya ngunu ko. Ka deh ngemai suai manik iya, ko iya. Nakini deh ko aku nganu iya. Ka pulai ngagai rumah indai iya. Legi madeh endur, ko iya nganu ko. Nai bai ko aku nda kasih suai bedahat, ko aku nganu iya. Udah gahi tu malam. Udah ga ujan, ko aku. Niki niki anek ba lalu bahap kaban ku anek nya bai nya niki nyadi suai manek a dudok ba tengah kaban inya dudok ba sisi baka selama meda suai memuyuh baseh suak ke ku ke manik aku ke manik bai ku ba biak ku bantai ka ku. Baju indu nya basah. Ba alu bahi ku baju iya. Meda baju basah. Tasik ku umbah baju ku nya ba iya. Ngin bah andau empai bekejang uhi ku empai. Empai bejalai ka mega bah andau neh. Iya nyuh ngenas anek, anek iya jempu anek iya. Iya ga laban uhi ku ngena ikun chelap. Chelap anek tu lagi. Bepung anok iya. Nama nang mai baju, bako nang mai baju kemit. Aku nganu iya. Ba iya aku iya. Nya mula saut iya. Iya udah nya bejalai nurun ke mei aku. Udah aku nurun ke mei. Sepi bulu pegau aku tang henjang-henjang bulu jahi aku. Pala aku nya asai ke besai asai iya. Nama tu ku aku. Enda ga ku ibu ah. Enda ku ibuh semua iya udah nya nitih bahu ku Luhi nitih Luhi jalai bandau kami bandau bandau iya anek a nyabe bahi tusu bai bandau bandau tebuka semua tanya ku iya. Dini enu ti ke aku nganu nama kebuah dep ke tau ke aku nganu na nama meda bejalai malam ni laki ti nang anjung ti nang ngemai ti ku aku sebiang ke iya niki laba api lori pasang ku iya niki pertama peda ku manah mua nadai nadai bekau biu nadai bekau hajai deh malik bahu aku. Atai ba deh nemu jelukong ngelawa eh luban tu ngelawa jelukong kai nya jauh ah. Ngetu aku dia aku ka napau kopi. Mata ku nyengkang ngantuk amat. Kaban ku nya enda ga nemu deh iba. Nuhun aku napau kopi tanya ku enggau iya. Nama ka empa dek ku aku nganu enti empai makai ku napau ku dek dia ku aku nganu iya. Nadai ngasuh ku ugi napau ku suai manek dek ku aku. Kai ku suai dihapau. Ni ku dek ku iya nganu ku. Enti deka napau ku aku. Ba kaban ku nya ulih tapau ku aku. Tua kaban ku nya bala empai makai tuai hai sibu. Nya sigi nganti dia ka makai ku aku sigi tauba dia sigi selalu nengetu kami baka baka kami ke deba Lui. Sigi selalu ngetu dia mageng tang ngan tua. Pulai Kuching ngetu dia, Mansang ngetu dia. Ya udah nya. Napau aku. Nuhut Lui paking sebahai. Laban benung te nya maya nya benung he nyungkur pan benio maya nya benung jai jalai dia. Paking sebahai. Layang aku. Datai din duduk lo meh aku ngiu makai aku. Napau ke suai a. Sama lauk suai tapau aku. Tapau ke ku babi enggau manuk lok suai sayur ai bala tapau ke ku upiping suai a ya da nya peda ku kina kenu ku ngihup nya laban ku tanya napau kupi bahu ngayung kupi ke ku gegetek aja ahi a. Nama agi tokey ko aku ngena laban aku nemu nyuke Iban nama agi ahi deka getek chelap ko aku empai agi nyaut aku matai meh ning keluhi ku kin ya udah nya nunjuk aya nunjuk ngagai luhi ku kin peda dingin ku iya malik aku ke luhi ku kin peda aku tai endo siko ngena baju buhek aya buak bau. Mahap anak. Ba pelabu ba pehabong luhi aku maning ngagai kami kia ngagai ke ngupi kia. Laban maya nya nadai mayuh uheng dia. Siku ku aja ga ngihup dia laban iya malam ku uheng uheng dia menti mekeng jam laban bas empat datai. Enda lama peda ku bisi berapa bisi ke enam bulan seminit no ku malik asai. Kilap ke bahu meda nadai agi. Huh ku aku nganu tukey nya. Nadai ngachau nya ku aku nganu engka maya iya mansap ku aku. Enda enda behandau tu tukey nya dia semua behandau behandau udah tapau ku tembu semua ai ambih hiup ku angkat ku nya alai tama luhi bahu ku pasang ku api api tengah lebuh suai makai dulu empai belai ku aku nyau nginsap. Udah aku nginsap. Malik aku ngagai mua iya. Ngagai mua indu iya. Iya aku meda bisi bisi bihu banta mulut iya. Kuyu iya bisi hajai. Enda iya mai ati aku nanya nama mua enda ketu. Endo pun aku nganu iya. Enti umur iya maya nya iya peda aku. empat atai dua puluh umur bisi ba belas ke nya bisi lapan belas tauka tujuh belas ke nya umur indu nya enda engka besai tuoh iya lama enda nyaut ku tetungging iya meda asai iya padeh pa aku nganu iya nadai ku nganu pa aku neguai ku iya nganu ku enti udah makai asai ku ambi anek iya benung makai bahap aku anek iya dei kengachau iya makai. Manah ga anak iya ga laki iya ga buhak anak peda aku udah ketawa ketawa ga anak tu enda tu enda ku maya iya makai semua udah tembu suai makai wai kaban ku nya tapau suak ku bahu anak ngagai iya peda ku nyabe iya. Nya meh, ku iya nganu aku. Nyadi enggau laki aku chukup meh insa, ku iya. Iya pulai lemai mabuk ja meh iya enggau aku atai kereja. Iya iya atai kereja mabuk ja meh iya enggau aku. Enda tan ku iya, ku iya. Ka pulai ngagai indai aku. Iya kena nadai duit bah ai iya, ku iya. Duit enda kala meh ai semua. Anak aku sampai enda nemesu, ku iya. Temu ambih kena bejudi kena iya ngihu duit. Amat jai ga laki ti ku aku. Meda dek naka ko kaban ko nya. Dek jadi enggau iya naka ga dek jadi enggau iya. Tu nalah start ko agi ku iya nganu kaban ko nya. Nya ko ai bisi dia meh ti ku iya bisi dua humeh ku dia mabuk nan mutai. Maya tu manek ko ai. Ai kini deh pulai deh ku aku nganu iya. Dini inu indai deh ku aku. Nama bansa ke Kuching kin legi ku aku nganu iya. Enti masuk ke seremban enti legi ulih aku ngayung ku aku enti tama Jalan Mit ne ulih ku aku laban Lui tu besai ku aku. Bai ku sepuluh tayau Lui. Enda ku iya tisi jalai legi, legi ku madah ke deh ku iya nganu ku. Ngau ba andau, ba andau semua kami. Nadai nadai nadai nganggap ku utai ke kia aku ba enau semua dai aku bedau apai indai dai ku aku bedau ku iya kami matik nadai mayuh ku iya tiga iko ja dua laki indu siko keluarga jegem empai asuh indai ku belaki ku suba ku iya aku ke Kahan ku iya enda mening ke jaku apai indai bejalai start ku Lori semua padam ke aku api. Nadai bejako agi a betu nya. Tu Tungging ja iya meda anek a ba tengah ludok tengah kaban ku nya. Enda geng handau iya. Temu meda telepon ga iya nya. Bejalai bejalai bejalai utai tanya ku ga iya. Umpai utai endo ku aku nguna dini endur rumah indai tu bedau nemu ku madah lagi ku iya. Nadai insap ku bejalai insap ga. Bejalai bejalai bejalai nan nadai ga nama nama runding pun nadai nganggap ke utai nya nya ko maya ngundan angkat enti deh nemu sebedau atai ba Zipan Seraman nya enda bukan nya bisi aaa penam muah ka kiba ka kiba bukit nya dia enda orang sangkai ka tanya datai nyungka tai dia kami slow agi aya ku iya bisi meda bas stand nyin ku iya ngono ko. Dia lagi simpang sai indai ku pia. Meda mah ko bus stand nya sigi amat bisi bus stand dia. Loh nganti. Sangkai kami dia. Sangkai ka ko dia. Ba nuhun kaban ku nya ngambi nyambut anak iya di bawah ngambi baka pusu iya. Aku pin nuhun ku dia nya ka kami. Nuhun ka kami. Endai aku ngayuh nekin ku aku tuai ngayuh nekin endai lama ku aku ngena endai ngawa uruh paking ditu ku aku endai buah aya ku iya nganu ku terima kasih ku iya enda nyadi ke mayar tambang suai dek aku ku iya nganu aku aku tu pun enda ada sin ku iya endai buah ku aku ngena kapa mayar tambang bagi aku ke mansa tu ku aku cin ku aku. Nayuh meh indai deh aku tunjuk ke akin laban kami datai dia maya nya bisi pukul dua belas dua belas tengah datai dia maya nya kami ya udah nya peda peda aku rumah orang baka style rumah melayu nya deh enda betampung tumpuk tumpuk tumpuk tang ada api kahan peda aku ngena api lampu magang kaki lima sida bisa api magang. Ba kaki lima sida iya. Api kereta kitai nya. Api temaga nya. Peda ku. Kula pia peda ku kin. Ni umih indai da deh. Ku nyin umih indai ku iya. Atas bukit nama nyin. Tisi nyin. Tunjuk ke iya. Au alai meh ku aku nganu. Jimat ke ku aku. Mahap anak dek. Jalai licin ku aku. Laban jalai tanah nugun ke iya. Nguni ti katah kin. Anti tu kaban ku meh. Sempai nadai peda agi iya nyuk kin utai nyuk tang kin. Upuk tu kaban ku. Upuk tu pulai ku Kuching. Masih ku Kuching tu iya tu datai ba Serian. Tinduk ku pukul pukul empat ku datai ba Serian. Pukul empat pagi. Baik ku tinduk kaban ku ba petonah Kuching meh tisi nya tu parking. Udah tuai paking dia ti dua malam nya bemimpi ku. Bemimpi betemu ngan suai manik iya. Ti meh kasih iya ku iya ngagai aku meh manah ati suai ti ku iya. Aku enda nemu malas iya ku nih ke malas budi suai ti. Ku manah suai ti nulung aku. Nadai nya kiha enggau aku nganu iya kitai sama bansa. Ai ke dei enda nemu aya ku iya laban ati suai dimanah nasi ku enda makai suai dei nemalam ku iya tua anek ku ku iya. Tu udai nyebut nya tau ba balik meh peda aku mua iya jai tubuh iya jai baju iya jai balu tanah anek iya anek iya kedebung aja tubuh anek iya engkah emban ku dalam mimpi nyulah kaban ku nya ngehek aku ngehek kaban ku nya dua kali ngehek aku. Bah ku Dani, Nya bah ku nemu. Nemu indu ke nebai tuai enggau anak ai nya. Ukai kitai Iban, ukai kitai mensia. Enta entu, ku aku. Apo lama ku enda bemunyi, ku dek Dani. Empai madahka kaban ku nya ku. Nama hal dek, ku iya ngenu ku. Nama mua dipucat, ku iya. Empai nyihup ai dulu, ku. Nyihup ai nginsap. Ambih insa sebatang, ba ku nusi. Nemu dei beku ngan anu nya. Indu enggau anak ke lebih tuan malam beku ngan ne. Ukai mensia nya beku ngan anu nya. Indu antu, indu sebayang beku ngan anu nya. Peda ninga ku nyebut nya. Mua kaban ku nya lalu pucat ku dei. Takut ka getek ai ku dei. Opu ku iya nasit tua ku iya enda pahai enda dempa suai iya ku iya enda chekak iya. Ku iya. Nya aku ti ingat ke maya aku ngihup julukung nya aaa tukai nya nunjuk ngagai Luhi ku bisi meda indu bihi ngumbai anek. Enda meh ku nganggap ke iya ku deh. Enda enda berunding ku tau ku nya ku. Laban nyiha iya sigi tu mensia kiha ku engka mayuh utai nya mansa ku aku. Pua aku buhuni buhuni ba deh nemu ke mandi ke mandi ke tanya kena aku ngelap anek kena suai ama anek bala nadai buai aku iya ke bahu beli aku empai kena aku buai aku ngagai tu sampeh besampi aku ambi ke mandi tu ku aku ngena tu bahi aku ngagai dik ku aku ngeno mbe udah kena suai anek ti maya aku mansa enda ngachau aku agi ku aku ngeno laban ati aku manih. Baka sampi semua. Wai ke manik nya semua. Man sayang ke Kuching. Amat sigi amat sigi udah salah sok man tuai ah. Pulai Kuching pulai pukul satu setengah lemai tuai pulai. Mansa seraman nya, mansa endur ku nyangkai ke laban ku ingat ke ba stand nya. Peda aku katah ke enta penda mah magang magang magang mah magang nya apu ku aku ditu tu ai nyangkai ke endur nya semalam ku aku nganu kaban ku nya. Ditu tu ah ku aku nya ba stand nya ku aku nganu iya tunjuk ke katah ke meh indai semalam ku aku. Kaban ku nya enda ba munyi meda utai bansa nya ba iya ku iya nganu ku. Tu lah eh. Kolai ke sibu tuai ah. Datai tuai ba sibu ko sepuluh ah laban enda ulih laju bat ko sepuluh ah tuai datai. Tinduk tuai ah ba setu ah kami ba sibu dia. Ka pulai tuai ah. Mutor sikal tuai bela angai start. Start angai start angai start minyak bedau ga. Pelek ga bedau bahu ga nya. Nguyau ke nya bela ngai start muto. Start ngai start ngai. Aku nyen pedeh ati dihi nyetat e. Eh manah tuah tinduk anu pia anu aku tinduk belohi tuah. Tinduk tuah iya. Tempai tinduk asai iya. Peda ku iya. Aku bah ku lelap ku. Bos ku iya ngamu ku. Bisi deh ninga main main ku iya. Dini bisi nembiak ukai bisi uhang ditu ba aku nganu iya enda ada uhang peling tu ba aku laban dua setua kami nya ba Jalai Alan nya bahu tembu maya nya empai mayuh udah pindah kia bahis kami nya bahu ka kemeni kami aja udah pindah kia bahis bahai nya mungkin nadai. Ujung din bisi store tayar enggau nyimpan tayar. Iya udah nya nurun ku kemi nurun ku kemi nya aku ke meda ande mit lima iko bemain ba luar pagar kami luar store kami malam hari pukul sepuluh lalu ke nya nadai kena baju nadai kena tanjut iya tanjai magang. Enti peda umur maya nya bisi bisi lima taun tauka enam taun ke nya umur anak mit nya bemain iya. Bemain bemain aku ngumbai ku nemu nya antu laban mua peda aku nadai temu mua. Enda ke metek mua peda deh. Bua amat bisi. Jahi kaki amat bisi baka nyengat mua nadai. Bemain bemain bemain bepeling bepeling dia sida belanda kulu kili. Saleh nya ku kong antu nya ku kong ngening. Guman tua niki luhi udah nya. Tanda bela tinduk tua semalam nya ku deh kacau enda min. Ni ke nempap pintu tua ku deh. Nempap luan luhi dia ku deh. Sida iya palok ni ke malok enggau kayu meh. sampai pukul empat pagi nadai baru nadai tuai nyau lelap udah nya enti dua enda lah tat agi mata nya ko aku nganou iya pagi nya sigat ko aku nganou iya apai deh maning ko aku nganou iya uji bai kitu ko aku asal ngabas tua kitai tu nama kitai ngachau nya nya ko iya bai apai iya lemai nya kiya kami tiga aja dia. Tama sak paya luput mapai biasa laban manah luput semua lama apai luput ngada apai nya apai ke madah dum ko paya nganu ko setua kita tu enda manah ko iya belaking setua kita tu neh anu umek ke bangkai ne mit baru ada ko iya bisi lima iko tumba ko iya belaking setua kita diin ko iya nganu ko. ba pulau lebuh tu bedau pulau suba enam mit kebuah ada alun mati lalu tumbek ka dia suba bisi lima iko ku iya tapi nya anang achau mina iya mancha aja ku iya antu bukai nadai iri tu ku iya nganu ku antu enam mit aja apu pa ku bahai ka tu ku aku nya udah nya ngai agi kami ti dua belu hi pun datai lalu pulai datai pulai kadang ku dek ntoi mayah tai kuching pukul dua pukul tiga. Bisi ninga nyawa. Kade bisi meda siko ga belanda kelanyai belanda kiya belanda kiya. Tau ditu laban aku bisi berapa bisi setahun lebih aku gawa dia. Ti badu ku dia nya nyau pindah ngagai kompeni bahu ku ditu. Ku amun ditu agi kena ngachau kinih laban kami sikup suba bela badu magang kami suba. Ke kereja dia. Nya meh serita ku ini aaa laban nya utai nya nyadi ba tubuh ku empu enti utai nya tusi uhang angai ku nampung iya angai ke serita nya bula semua laban utai nya terjadi ba ku empu baka tua kaban inya ngemai inu antung anek iya.